کیندا پیو چمچہ انگریز دا ہا۔ تاریخ دے ورقے چیندے ہئیں۔ نہ دار دے ناصر دڑکے ݙے اساں دار تے جھمراں لیندے ہئیں۔ تیکوں سدھ ہے کینجھے حال ودھیں۔ تیݙا مخلص ہے جیندے نال ودھیں۔ تیکوں سدھ ہے کینجھے حال ودھیں۔ تیݙا مخلص ہے جیندے نال ودھیں۔ لا علمی کھا گئی نسلے کوں توں خان دے نال نہال ودھیں میں ڈر کوں ہر گیاں ٹھیک تھائے ہن ہار دا ڈر نہ رہسی میں ڈر کوں ہر گیاں ٹھیک تھائے ہن ہار دا ڈر نہ رہسی جڑا چاونے نہیں تیری نفرت دے کہیں بار دا ڈر نہ رہسی سر لاسی جیرے لہ پوسی دستار دا ڈر نہ رہسی اونویں مرنڑے ہر کہیں مر ونجنڑے کردار دا ڈر نہ رہسی اونویں مرنڑے ہر کہیں مر ونجنڑے کردار دا ڈر نہ رہسی کیا آکھی مال دے گھا کیتے تے کو نوکر پتر کھڑا ڈیواں کیا آکھی مال دے گھا کیتے تے کو نوکر پتر کھڑا ڈیواں تیڈے کھوہ تے پہرے آن ڈیویں جی سوچ کوں بھا نہ لا ڈیواں میڈی گال سن گھن چلاکیاں نہ کر پیا روزانہ ہا ڈیہدا میں سج کوں ابھردا جے کوں وارے کھوسی تیڈے پیریں پوسی نہ میں تیڈا نوکر نہ میں تیڈا بردا محبت دے سنگ بھاویں سولی تے نیویں اے دڑکے یا دابیں توں میں کائنی ڈردا جتھاں دل کریسی اتھاں دھو کریساں تولہے دی تڑ تے میں دریا نی تردا میکوں علم ہے پیا ایں دریا دے اندر غریبی کولوں کوئی وڈا گھاݨ کائنی جتھاں دل کرے سی اتھاں تھوں کرے ساں تولہے دی تڑ تے میں دریا نی تردا میکوں علم ہے پیا ایں دریا دے اندر غریبی کولوں کوئی وڈا گھاݨ کائنی تیکوں ماݨ ہوسن تیݙے ہن مربے میکوں کہیں مربے دا کوئی ماݨ کائنی تیݙی چوڳ وچ میکوں زہراں نظردین میݙی چنج وی ٻی اے اݙاری وی ٻی اے وسدے رہو تیݙی چوڳ وچ تیݙی چوڳ وچ میکوں زہراں نظردین میݙی چنج وی ٻی اے اݙاری وی ٻی اے وساخیں دا سونہاں خدا نئیں بݨایا ساݙے مچ وی ٻئے ہن پتھاری وی ٻی اے وساخیں دا سونہاں خدا نئیں بݨایا ساݙے مچ وی ٻئے ہن پتھاری وی ٻئی اے میݙیاں نسلاں تیکوں نی گودا سݙیندیاں میݙیاں نسلاں تیکوں نی گودا سݙیندیاں نویں سوچ ہن اے خودداری وی ٻئی اے میݙا اپݨا ظرف اے میݙی اپݨی ڳالھ اے مظالم کہیں کوں وی ہتھ نئیں ملیندا۔ جتیاں گنڈھ بازار اچ پیا بچے پلینداں میں خانے دے کھٹلے دی چھک نہیں چھکینداں۔ میڈا اپنا ظرف ہے میڈی اپنی گال ہے میں ظالم کہیں کوں بھی ہتھ نہیں ملیں دا جتیاں گنڈ بازار اچ پہ بچے پلیں دا میں خانے دے کھٹلے دی چھک نہیں چھکیں دا غریبی دا گل اچ گلاں میں جو پہ گئے گلاں میں تو نکلاں والا گل کو دیکھیں غریبی دا گل اچ گلاواں جو پئے گئے گلاویں توں نکلاں ولا گل کو ڈیکھیں روہی دے ہاں توں میں نہراں ٹپیساں کیویں وسوں تھیندے ولا تھل کو ڈیکھیں روہی دے ہاں توں میں نہراں ٹپیساں کیویں وسوں تھیندے ولا تھل کو ڈیکھیں جڈے منہ کریسیں بہاراں نظر سن جݙے مونہہ کرے سیں بہاراں نظر سن ریتوں دے ٹبے تے ساول کوں ݙیکھیں جیوے سرائیکی صدا جیوے جگ تے ولا جھمراں لڳ سن بھل بھل کوں ݙیکھیں میݙی ڳالھ سݨ گھن چلا کیا نہ کر پیا میݙی ڳالھ سݨ گھن چلا کیا نہ کر پیا ذہن کولو سوچاں جدا کر سٹے ساں غریبیں دی آہ ہے بٹ سمجھی بیٹھیں جڈا ول دی ول پئی فنا کر سٹے ساں وسدے رہو آخری آخری بند سنے دا پیاں آخری بند تواری اجازت نال میرے سامنے آتے گال کرے جائے ماری تخت کو جھٹ کہے نہیں کوئی وٹ کہے نہیں سارے مدرس بیٹھے سرکار جنہیں دیا نظمہ پڑھ پڑھ دے پکا پکا دے اسا اتنا کو جو گے تھی آئیوں میڈے سامنے آ تے گالھ کرے۔ جئیں ماری تخت کوں جھٹ کائنی کوئی وٹ کائنی۔ پہلے نون دے نہریں لہو پیتے کپتان وی کہیں توں گھٹ کائنی کوئی وٹ کائنی۔ میڈے سامنے آ تے گالھ کرے۔ جئیں ماری تخت کوں جھٹ کائنی کوئی وٹ کائنی۔ پہلے نون دے نہریں لہو پیتے کپتان وی کہیں توں گھٹ کائنی کوئی وٹ کائنی۔ جیکوں دل آکھے اونکوں ڈھک ڈیوو۔ جیکوں دل لا کے اونکوں ڈھک ڈیوو ڈھک ڈیوو کہیں کوں بٹ کائنی کوئی وٹ کائنی میں ہداں قوم دے مہتریں کوں ایہو ہک منصوبہ گھن آوو میں ہداں قوم دے مہتریں کوں ایہو ہک منصوبہ گھن آوو کل نیلیاں اجرکاں گل اچ ہن مر پوو صوبہ گھن آوو مر پوو صوبہ گھن